וואס איז פשט אז די פשעים מיוחאי געזאגט אז מיט דעם ספר הזוהר וועלן די אידן ארויס גיין פון גלות? וואס איז די גלות? די גלות איז א מענטש ווייסט די אייבערשטער איז די אייבערשטער ווייסט נישט וואס איך טו, די אייבערשטער ווייסט נישט מיינע מצוות, די אייבערשטער ווייסט נישט, לערן זוהר, מאך זיך עשיר אין זוהר וועסט אנהייבן שפירן אז דער אייבערשטער דארף דיך יא, וועסט אנהייבן זען וואס געשעט ווען די גייסט אין פרי בית מדרש מיט דיין תפילין, וועסט אנהייבן זען וואס געשעט יעדע מאל די טוסט א מצוה. וואס טוט זיך אפ אויבן אין הימל, ווי דער אייבערשטער אזא נחת רוח, און מ'לערנט א שטיקעלע זוהר פרשת קדושים דף פ ה, זאגט די הייליגע זוהר מאן דתיובתא למילה באורייתא, ווער ס'וויל זייער שטארק לערנען תורה, ולא אשכח מאן דיו לפלאי קען נישט טרעפן א רבי זאל אים אויסלערנען תורה, ער האט נישט קיין חברותא וואס קען אים העלפן לערנען תורה.

גרויסע ביימער ווערט אנגערופן ערבי נחל. איך זאג די תורה, אזוי זאגט די הייליגע זוהר הקדוש פרשת קדושים, דף פי א, ס'קומט די הייליגע טאג לג בעומר ווען מ'קומט זיך צאם איבעראל אין די גאנצע וועלט, שטייט פון צדיקים אזוי ווי די אייבערשטער איז לכל, כך ר' שמעון לכל, נישט דא אזא אויסדרוק פאר אנדערע, כך ר' שמעון לכל, ר' שמעון איז פאר יעדעם, נישט קיין חילוק ווער דו ביסט, וואס דו ביסט, נישט קיין חילוק פון וואסערע סארט איד דו ביסט. רבי שמעון לאקוי, א אינטערסאנטע זאך, ווי ס'וואוינען אידן קומט מען זיך צוזאם לג בעומר און מ'פייערט א פייערונג, מ'מאכט א הילולא, מ'מאכט א שמחה, מ'מאכט א מוזיק מיט פייערס, מיט ס'טוט זיך, ס'איז א לעבן. איז דא מענטשן וואס זענען פארנומען נאר מיט די הילולא, אויך א מורא'דיגע זאך, אבער מ'איז ביזי מיט די מוזיק, מ'איז ביזי, און וואס איז ווען מ'לעשט אויס די מוזיק? און וואס געשעט ווען מ'לעשט אויס דעם פייער? ויהי ממחרת, עפעס דארפסטו נעמען פון לג בעומר א זאך וואס דו גייסט מיט דיר איבער בלייבן א טאג נאך לג בעומר, עפעס דארפסטו עפעס דארפסטו אנכאפן, בלייב מיט דעם א גאנץ יאר, בלייב מיט ר' שמעון א גאנץ יאר, דאס איז אונזער לג בעומר, דאס איז אונזער לג בעומר, איך האב א שייכות מיט ר' שמעון, איך נעם די זוהר הקדוש פרשת קדושים, פיי, דף פיי היי, דאס קען איך טון. דאס קען איך טון, און איך גיי טאנצן ביי די הדלקה, און איך גיי טאנצן מיט די מוזיק, און איך גיי זיין זייער פרייליך אז ס'דא א רבי שמעון, און רבי שמעון האט אונז איבערגעלאזט א האפענונג, כי לא תשכח מפי זרעו, ניין, חס ושלום שהתורה תשתכח מישראל, וויאזוי זעהסט, וויאזוי? כ'קען דיך נישט לערנען היינט, כ'האב אזעלכע נסיונות, כ'טראכט פון אלע נארישקייטן, כ'גיי זאגן, כ'גיי זאגן גמרא.